Laha ka nkandziyiso lowu hi lava ku ya vulavula hi ntirho lowu ri kona wa ku simeka vandla ra tipolotiki ra xiyimbeleri Benny Mayengana the President lowu a wu ri kona hi siku ra vuntlhanu Mhawuri eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu ehodeleni ya ka Xilumani lowu ntirho lowuwani a wu kunguhatiwe leswaku wu ta sungula hi awara ya khume n'we naswona hina tanihi chanele hi kotile ku va hi fikelela hi ku hatlisa eka ntirho lowuyani loko yi ku awara ya khume n'we se a hi fikile ehodeleni ya ka xilumani leswaku ri hi ta kota ku va hi mi vikela hi timhaka leti ti karhi ti endleka ehodeleni ya ka xilumani laha ku karhi ku simekiwa vandla lerintshwa ra tipolotiki ra xiyimbeleri beni mayengani the president se loko hi ta va hi fikile hi karhi hi valangavalanga hi languta nhlayo ya vanhu lava va tili ku ta seketela ntirho lowuyani hi ndlela leyi a hi swi languteli hi yona hi kume leswaku ri a swi hi yona ha swi tiva leswaku ri xiyimbeleri benny mayengane the president i munhu la rhandziwaka swinene swi boha leswaku ri loko u fika endhawini va ku benny mayengane the president va na ntirho wo karhi hi langutela leswaku ri ku ta tala ku pfumaleka na vuphelo bya marha vanhu va ta kotisa swivungu ehenhla ka ntsumbu wa mhongholo naswona timovha ti ta va ti lo n'walalala ehodeleni ya ka xilumani kambe a swi vangi hi ndlela yaleyo leswi swi endli leswaku ri va tlhentlhisa nkarhi lowu ya va awara ya khumen'we ku ya eka awara ya n'we naswona hi awara ya n'we a va kotangi ku va va sungula hi mhaka ya ku vanhu a va nge se fikelela hi xitalo hi ndlela leyi a va languteriwe leswaku va ta fikelela ha yona va tlhela va tlhentlhisa nakambe laha ntirho wu nga ha sungula kahle ximfumo kolomu ya ka va awara ya nharhu laha vanhu se va nga sungula ku va va byeriwa leswaku ri va nghena eholweni loko se ku ta va ku ngheniwile eholweni nhlayo ya vanhu yi sungule ku va yi andza laha hi nga vona holo se yi sungula ku tala se xin'wanyana xa swivulavuri lexi nga nyikiwa nkarhi wa ku va xi vulavula xi kombisi leswaku ri va khensa ku va vanhu va koti ku va va seketela ntirho lowuyani ku ri ku vandla a ri nga humesangi swo famba swi famba swi karhi swi rhwalela vanhu xikombiso mabazi kumbe mathekisi a ma nga humesiwangi leswaku ri ma ya rhwaletela vanhu leswaku va ta ehodeleni ya ka xilumani vanhu hinkwavo lava va fikelelini eka ntirho lowuyani a va lo ta hi swo famba swa vona se va kombise ku va va khensa swinene eka sweswo se loko ku ta va ku ngheniwini eholweni ku va na swiyenge leswi a swi ri kona swo hambanahambana ku katsa na ku va ku tivisiwa vurhangeri lebyintshwa bya vandla ra tipolotiki ivi ku ya nyikiwa nkarhi eka murhangeri wa vandla beni mahingane the president leswaku ri va nyika mbulavulo ku va va ta hi tivisa hi milawu leyi nga kona ni leswaku ri vandla ra vona ri kongome kwihi ku na nkandziyiso lowu hi nga wu vekela wa mbulavulo wa xiyimbeleri beni mahingane the president va karhi va andlala hinkwaswo sweswo loko mi nga wu vona nkandziyiso lowuwani Hi ta vekela link eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo kambe mbulavulo lowu va wu nyikeke Benny Mayengana the president a wu ri mbulavulo wa kahle lowu tshembisaka leswaku ri swa tikomba leswaku va tiyimisele ku va va tirhela rixaka se hi ndlela yaleyo hi nga vula leswaku ri ntirho wu fambi kahle eka xiyenge xo sungula laha a hi tivisiwa hi ta vandla na matirhelo ya rona na vurhangeri naswona ku vi na xiyenge xa vumbirhi laha se a ku sungula mhaka ya vunyanyuri swiyimeleri swa swirhambwini swa ku swi ta nyanyula ntshungu hi laha se a swi fanekele swi sungula ku va swi nyanyula vanhu kona laha swiyimbeleri swi nga nyikiwa nkarhi swi karhi swi siyerisana hi ndlela yaleyo kambe timhaka ti fiki ti biha loko se ku nghena rhangani the producer loko rhangani the producer va karhi va nyanyula ntshungu loko se va karhi va ya eku heteni ku va va nyanyula ntshungu gramfomo se yi hungutiwe mpfumawulo leswaku ri yi chayela ehansi laha xiyimbeleri rhangani the producer va nga tiyisela ku va va hetisa tinsimu timbirhi leti a ti sele ivi loko se ku fanele ku nghena xiyimbeleri dr joe shirimani xiyimo xi nyanya laha dr joe shirimani loko se va nyikiwe nkarhi wa leswaku va nyanyula ntshungu hi risimu rin'we ntsena loko ra ha sungula dr joe shirimani va swi twa leswaku ri gramfomo a yi le ku twakaleni yi twakalela ehansi swinene Lowu a ku ri nawu lowu a wu nyikiwile eka vachayisi va gramfomo hi vufambisi bya hodela ya le Xilumani leswaku loko ku fika nkarhi wa so va fanekele va hunguta mpfumawulo hi mhaka ya ku ku na vanhu lava nga endzela ndhawu liya naswona va buki byetlelo se ve nge lavi huwa hi laha timhaka ti nga fika ti biha kona laha Dr Joe Shirimani va nga kombisa leswaku ri vona a ve nge swi koti ku va va nyanyula ntshungu Xiyimo xi ri tano. Hi mhaka ya ku loko vo ya emahlweni va nyanyula ntshungu ku ri ku gramfomo yi twakalela ehansi, sweswo na swona swi ta va swi karhi swi va chicha ndzhuti. Swi ta vula leswaku ri vona tanihi xiyimbeleri va ta va va tinyadzhile. Laha Doctor Joe Shirimani va nga vuya va kombisa leswaku ri va nge swi koti ku ya emahlweni va nyanyula ntshungu va tlhela va kombela ku khomeriwa eka vaseketeri eka xiyimo lexi a xi ri hi xiswona. Ku chika ka Dr Joe Shirimani exitejini na tinqambi letin'wana leti a ti sele loko va komberiwa leswaku ri na vona a va khandziyi exitejini va ta nyanyula ntshungu hambileswi gram form a yi chayela ehansi na vona va kombisi leswaku ri a va nge swi koti ku va va ya emahlweni va nyanyula ntshungu ku ri ku xiyimo xi ri tano se mi ta swi vona leswaku ri ntirho lowuwani wu fiki wu onheka loko swi fika hala ka vunyanyuri se hi mavonelo ma hina hi vona ingaku xiyimo xa muxaka lowuwani xi vangu hi ku va vandla ra tipolotiki ri hlweli ku va ri sungula ntirho tanihiloko va tshembisi leswaku ri ntirho wu ta sungula hi awara ya khumen'we ivi ntirho ya sungula xifumu hi awara ya nharhu sweswo swi endli leswaku ri ku va na ku hlwela ka migingiriko yin'wanyana se ni twisisa leswaku ri va hodela le xilumana a va ti byela leswaku loko ku ya fika minkarhi leyi vo va tivaka leswaku ri a ka ha fanelanga ku va na huwa ntirho wu ta va wu herile kambe swi kumeka leswaku ri ntirho wa ha ri ku yeni emahlweni laha va nga boheka ku va va byela vafambisi va ntirho na vachayisi va gramfomo leswaku ri a va hunguti mpfumawulo hi mhaka ya ku wu rhasela vanhu lava nga etlela lava va nga buka byetlelo hi ta tsundzuka leswaku ri hodela ya le xilumani i ndhawu leyi vanhu va yaka va ya wisa kona leswi swi vulaka leswaku ri lava va nga buka byetlelo na vona a va lava ku tlela vurhongo hi ku swi nga hetelela swi onhela n'winyi wa bindzu tanihiloko hi swi tiva leswaku ri ehodeleni ya ka xilumani